Wow, Lilli! Int, Lilli! Bonġu, tasbux li qed nittanta xemx għaddejja ta' eh, kontet najjat eh, l-nies Lili ġilju bil-Malti, ma bl-Inglis sistem izbaħux vera. Dan It-tip ta' fjur, il-ġilju, sar simbolu f'diversi bnadi ġewwa l-Ewropa, b'mod partikulari ġewwa Franza, meta kienet għadha monarkija taħt ir-re, qabel ma saret ir-Rivoluzzjoni Franċiża fl-1789 li għalqet bil-qtil tuħ ir-ras tar-re Luigi Sittax, miskin, qatgħulu rasu b'giljottina, eh? Imbagħad minn hemm beda l-Imperu Ta' Napuljun, li mbagħad tafu x'għamel u m'għamilx, fil-fatt anki ġie hawn Malta, żar pajjiżna u anki kiel il-kirxa mal-Maltin. Le, din mhux vera. Il-Maltin ma tantx kienu jħobbuh. Kemm kiel il-kirxa jew le hawn Malta ma nafx xi ngħidilkom, saqsu lilu. Insomma, lura għall-ġilju. Il-ġilju Kien assoċjat mal-Kattoliċiżmu. Franza dak iż-żmien kienet Kattolika, illum ma nafx kemm għadha. U allura diversi nies bdew jieħduh bħala simbolu tal-istemma tal-familja tagħhom. Forsi biex juru kewma qaddisin. Fil-fatt, diversi qaddisin jiġu impittra bil-ġilju f'idejhom biex juru l-purità jew il-kastità tagħhom. Hawn min jassoċjaħ ukoll mal-Madonna, peress li l-Madonna għandha bjuda li tgħammxek. U hemm min jgħid ukoll li dan is-simbolu huwa simbolu tat-Trinità, fejn juri l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, peress li l-petali ġeneralment tal-ġilju jiġu mpittra bit-tlieta. Kif tafu, hawn Malta qabel ma ġew il-Franċiżi kien hawn l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwann li fosthom kien hemm ukoll diversi kavallieri Franċiżi dawk li mbagħad wittew it-triq sabiex Napoljun jidħol rebbieħ fuq iż-żiemel qsajjar bħalu. Fost dawn kien hemm żewġ Gran Mastri, Alof u Adrien de Wignacourt, Dan tal-aħħar jiġi n-neputi tal-ewwel, avolja ma tantx issemma. U l-isem ta' dar-raħal li ninsabu fih illum huwa isem li ġej ukoll mil-lingwa Franċiża, li bil-Malti jfisser fjur tal-ġilju. Isa, intbaħtu fejn ġejna, ninsabu ġewwa r-raħal ta' Fleur de Lis, ħa naraw x'ħa joffrilna. Ah, fjur tal-lilli!

Fjurduli? Għall-qasir hux! Humm aktar jien imma kemm jibbeżżgħu 'l hawn! Nipprova nagħmel xi ħaġa, l-programm Wert iġġidded dalgħodu wkoll, bil-krema blajtu! Għaxart elef ewro!
Ir-raħal ta' Fleur-de-Lis beda jikber u jieħu l-importanza tiegħu fi żminijiet riċenti. Għal ħafna żmien, Dan ir-raħal kien biss triq li tgħaqqad iż-żewġ subborgi flimkien, dawk ta' Birkirkara u dak tal-Ħamrun, qabel ma ħareġ ir-raħal qarib ta' Santa Venera. Għal żmien twil, ir-raħal ta' Flerdali kien jikkonsisti biss minn diversi irziezet u għelieqi, l-aktar wara l-bini tal-akwedott fis-seklu 17, bil-provvista tal-ilma tkun waħda kostanti. Fit-Tieni Gwerra Dinjija, minħabba l-bumbardamenti tal-għadu, b'mod speċjali min-naħat tal-Port il-Kbir, bdew jiġu joqogħdu fl-inħawi diversi familji biex jipproteġu rwieħhom. Dan għaliex fl-erda li kien villaġġ kenni ħafna u maqtuħ mill-qilla tal-attakki. Tantu hekk li anki is-segretarjat tal-gvern ġie mexxi għal hawn. L-Istitut Vincenzo Buġeja, mibni fis-sena 1876, u li llum jagħmel parti minn Santa Venera, kien iħaddan il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija, l-uffiċċju tal-Gvernatur Logutenent, l-Avukat Ġenerali, il-Kunsilli, it-Teżor u anki it-tifi tan-nar. Diversi binjiet oħra fil-viċinanzi bdew jiġu użati bħala ċentri mediċi għall-emerġenza. Illum, ir-raħal żgħar ta' Fleur de Lis Għalkemm għandu parroċċa awtonoma, jifforma parti mill-Kunsill ta' Birkirkara.
Ekku jagħmel parti minn Birkirkara. On għallaw ħafna kontroversi dwar id-deċiżjoni ta' fux. Għaliex eh, Dan ir-raħal villaġġ għidulu li tridu huwa ikbar mill-belt tal-Imdina bħala popolazzjoni. Allura kif l-Imdina ikollha l-kunsil tagħha u r-raħal ta' Flerdeli le? Għal din domanda ma nafux iwiġbu aħna. Naħslu jdejna bħal Pilatu saqsu lill-awtoritajiet. Fit-Tieni Gwerra Dinjija, meta Malta bdew jibżgħu li ħa tispiċċa minsija taħt il-baħar bl-attakki kontinwi tal-għadu, ir-raħal ta' Flerdeli kien importanti ħafna għad-difiża ta' pajjiżna. Minn barra l diversi nies bdew jiġu joqogħdu għaw minn mal-kosta tal-Port il-Kbir, l-Ingliżi ħasbu li jibnu batterija għad-difiża mill-ajru għaliex vera li aħna konna rbaħna diversi gwerer fil-passat eh, fosthom l-assedji f'żmien il-kavallieri, eh, iżda dawk kienu jarawhom mill-edewwa ġejjin biex wini mill-baħar eh, bl-ajru mod ieħor ħejjos. Fil-fatt l-Ingliżi bnew anti-aircraft battery propju għawek fi Flair Deli b'sistema ta' radar. sabiex jaraw l-ajruplani tal-għadu ġejjin ħalli jibbumbardjaw il-mitjar ta' Taqali u malli jarawhom jaqbdu jisparaw fuqhom għad-doċċ. Jaf magħhom laqtu xi erba' safar ukoll li waqgħu mal-ajruplani. L-Ingliżi li ma tantx kienu jħobbu jitkellmu bil-lingwa Franċiża u anki għax l-isem ta' flare deli huwa twil wis, laqmu din il-batterija bħala flare battery. Xieħlew ta' isemux. Jgħidu wkoll li f'dil batterija kienu jżommu priġunieri xi suldati Ġermaniżi, dawk in-Nażisti ta' Hitler li ġew hawn bit-tir Learpul, ma' nini nini, eh? Ma rnexxilhomx. Illum din il-binja tal-batterija m'għadhiex teżisti għaliex waqgħet sabiex minflokha, bħal diversi bini storiku ieħor, tinbena binja aktar moderna. Fil-fatt illum, Minflok il-batterija, insibu il-kwartieri ġenerali ta' wieħed mill-banek prinċipali f'pajjiżna. Qalulu bye bye flare battery, adios! Le dik bl-Ispanjol mhux bl-Ingliż.
L-arma ta' Fleur de Lis li fi żmien ittieħdet ukoll mill-Boy Scouts kif għadha attwalment sal-lum, waslet ukoll f'dan ir-raħal permezz tal-akwedott tal-ilma li kien bena fi żmien il-Gran Mastru Alof Dawin Jakur minħabba nuqqas ta' provvista tal-ilma fil-Belt Valletta. Bħala tifkira kommemorattiva, Inbena ark fit-triq tal-mogħdija tal-akwedott u fuqha twaħħlet l-arma ta' kunjom l-istess Gramastru li mija xejn ħlief dik ta' Fleur de Lis. B'hekk dan ir-raħal sar magħruf b'tali isem. L-ark spiċċa ntuża bħala roundabout fit-triq prinċipali li tagħti għal Ħamrun u kellu diversi inċidenti fi żmienu bl-aħħar wieħed ikun fi żmien il-gwerra meta krejn kbir tas-servizz Ingliżi Baqa' għaddej minn fuqu u tajjar parti minnu. Sabiex aktar tard kellu jitneħħal kollox. Dam 71 sena sħaħ sabiex dal-ark jerġa' jinbena hekk kif kien iddisinjat oriġinarjament bit-titlu moti wara ħafna disgwid bejn il-Kunsil ta' Birkirkara u l-Kunsil ta' Santa Venera tant li waslet biex tiddeċidi l-qorti bħala l-ark ta' Winjakur Magħruf ukoll bħala l-bieb ta' Fleur-de-Lis. Il-popolazzjoni ta' Fleur-de-Lis insibuha dejjem magħduda mal-irħula biswit tagħha. Fosthom ma' Birkirkara, Ħal Qormi u anki Santa Venera. L-ewwel popolazzjoni fi Fleur-de-Lis tidher fl-1975 meta hija saret parroċċa, bin-numru jkun ta' madwar 1,000 persuna. Sal-1986 dan l-ammont kien diġà rdoppja ruħu. Skont l-aħħar statistiki li għandna, insibu li l-poplu Furdulizjan għadu jħaddam madwar 3500 persuna. Il-motto tar-raħal huwa Ut Floreat, li bil-Malti jfisser

In-nies tar-raħal sa minn żminijiet antiki ferm kienu jirreferu għall-isem ta' dan ir-raħal bħala Fordulis fil-qasir. U jiena sa nagħmel bħalhom jekk ma jimpurtax. Komunità li kienet u għadha importanti ħafna f'dan ir-raħal ta' Fordulis hija bla dubju il-komunità Karmelitana, ġifiri l-Ordni tal-Madonna tal-Karmnu. Kienu ilhom li tefaw għajnejhom fuq dawn l-inħawi, eh? L-ewwel ġew Santa Venera fl-1913. Imbagħad, wara li għaddet il-gwerra buċċ il-ġid, raw kif jagħmlu sabiex il-komunità ta' Fordulis ikollha l-ewwel knisja tagħha. Naturalment dedikata lil Madonna protettriċi tal-ordi tagħhom, il-Madonna tal-Karmnu. Iżda fuq din nitkellmu aktar tard. Flimkien mal-Knisja bnew ukoll kunvent żgħir għall-patrijiet tal-ordni tagħhom eh, sabiex eh, ma jkollhomx bot eh, miċ-ċella sabiex imorru jeżerċitaw ir-riti tal-quddies fil-Knisja. Kien bixxira li kif għadna peress li wara l-gwerra il-komunità bdiet tikber eh, b'diversi residenti jiġu minn diversi nħawi tal-Port il-Kbir eh, li Dil komunità l-ġdida li kienet qed toktor ikollha l-knisja tagħha. U ħadmu kemm felħu, eh? Sabiex ma jkollhomx għalfejn ta' kuljum imorru sal-knisja t-Santa Venera għal qormi jew Birger Kara, eh, jeħdu mix-xanobis. Ta' min jgħid, nista dak iż-żmien il-knisja parrokjali t-Santa Venera fejn qiegħda llum kienet għadha ma bdiċ tinbena. Fl-1949, il-Ġeneral tal-Ordni Patrick Killian Lynch firet il-komunità ta' Fjurdulis minn dik ta' Santa Venra biex imbagħad fi Frar tal-1991 xi partijiet mill-irħula biswit tal-Qormi u anke ta' Birkirkara ingħataw taħt il-ġurisdizzjoni tal-parroċċa l-ġdida ta' Furdulis. Il-kappillan tal-parroċċa ta' Santa Venera nnifsu, Patri Alfons Zammit, beda jfittex art fejn fuqha setgħu jibnu knisja għall-komunità ta' Fleur-de-Lys. Fi Triq tar-Raħal kien hemm biċċa art li fuqha kienu se jinbnew żewġ mezzanini. Il-pedament tagħhom kien diġà tlesta, iżda minħabba l-gwerra x-xogħol waqaf għal kollox. Għalkemm il-finanzi minħabba l-gwerra kienu limitati ħafna, xorta waħda inġabru l-fondi minn nies tal-inħawi sabiex tkun tista' tinbena dil-knisja. Għal dan ix-xogħol tqabbad is-Sur Ġużè D'Amato biex jiddiżinja l-pjanti, filwaqt li l-bini ġie fdat f'idejn Ġużè Falzon u ibnu Toninu. L-ewwel ġebla tal-knisja tqiegħdet mill-provinċjal Pietru Dimech fl-14 ta' Jannar tal-1945. Bil-bini jieħu biss sentejn sabiex jitlesta minħabba li kien hemm diġà partijiet tal-ġnub u tal-bażi lesti. L-istess provinċjal bierek il-knisja l-ġdida iddedikata lil Madonna tal-Karmnu fil-31 ta' Diċembru tal-1946. Bil-ftuħ uffiċjali jsir l-għada fl-ewwel ġurnata tas-sena tal-1947 bis-sagrament jiġi meħud proċessjonalment mill-parroċċa ta' Santa Venera għal Knisja l-ġdida. Fil-25 ta' jannar tal-1975, il-Knisja ta' Fleur de Lis ġiet motija it-titlu ta' parroċċa bil-limiti jiġu meħuda mill-irħula biswit. Il-kwadru titulari li juri lil Madonna tal-Karmnu ta' tillabtu lil San Xmun Stock ġim pitter mill-pittur Anthony Carwar. Filwaqt l-istatwa titulari ġiet miġjuba fl-1948 minn Ruma fl-Italja. Sarx mun stok, għal min ma jafx, eh, ma kienx għaddis li għoddi bek id-dad ta' t-ġiċċew tal-laħam xaqla lira, iżda kien ġeneral tal-ordni karmelitana fl-Ingilterra. Bekk insibuħ impitter fil-kwadru titolari fl-imkien mal-Madonna tal-Karnu. u marbuta mal-istess Madonna, insibu tradizzjoni drawwa magħrufa bħala l-Erba' tal-Udjenza. Le, le, le, le, mhix l-istess udjenza li taraw fil-programmi ta' diskussjoni fuq it-televiżjoni. Iżda kull nhar terba, wara lejt il-kbir għal seba' ġimgħat sħaħ, jiġu ċċelebrati seba' mumenti ta' ferħ tal-Madonna. Din id-drawwa bdiet fil-bidu tas-seklu tnax fl-Ingilterra, aktarx mill-qaddis Thomas Brecht. Hemm diversi nies li jgħidu eh, li huma differenti daw is-seba' mumenti ta' ferħ, iżda jiena ħani kwotalkom dak li kiteb il-patri Karmelitan Andrea Mastelloni Huwa jgħid li dawn l-mumenti ta' ferħ, is-seba, huma dawn li ġejjin. Iktbuhom. It-tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil Madonna li ħassir Om Ġesu, iż-żjara tagħha lil Santa Elizabetta, it-twelid ta' Ġesu fl-art ta' Betlem għal kesħa għal pilbejjem, Wara tlett ijiem sabu lil Ġesu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Imbagħad insibu t-tiċ ta' Kana fejn bis-saħħa ta' Ġesu l-arajjes kellhom ftit inbid għaliex kull ma kien fadlilhom ilma biex iservu. ma nafx hekk kienx tal-vit jew tal-platti. Imbagħad insibu il-qawmin ta' Ġesu mill-mewt u fl-aħħar it-tluk is-sema tal-Madonna bir-ruħ u l-ġisem. Din id-drawwa tal-erba tal-udjenza għadha tiġi ċċelebrata sal-lum il-ġurnata f'diversi inħaw madwar Malta, mhux biss fil-knejjes karmelitani, eh, għaliex eh, il-Maltin eh, kienu devoti ħafna tal-Madonna, għadhom xi ftit jew wisq, iżda qabel aktar mill-lum, fil-fatt anka l-ismijiet tan-nies, eh, ħafna minnhom kienu jingħataw lil Madonna eh, jew bl-isem ta' Marija jew inkella xi titlu tagħha. Illum il-ġurnata l-ismijiet inbidlu ftit, għaliex ġieli s-sib ismijiet laqqas biss kun taf tajdhom, laqqas il-ġenituri tagħhom ma jkun jafu jgħidhom. Isimgħu, teħdu xejn bi kbir jekk erba' tim oħra issibu xi isem ta' COVID, korona jew vaccine? Għall-inqas dawn nafu ngħiduhom.
Komunità oħra li kellha u għata għandha ċertu importanza fir-raħal ta' fl-erda li hija dik Agostinjana. Faċċata tal-Knisja tal-Patrit Karmelitani jinsab kunvent tas-sorijiet Agostinjani, flimkien ma' kunvent ieħor ftit 'il bogħod, bi skola mmexxija minnhom, dik ta' Santa Monika. Wara li kienu ilhom joqogħdu għal snin twal ġewwa t-triq Mannarino f'Birkirkara, is-sorijiet Agostinjani tħajru jibnu kunvent għalihom, kif ukoll skola sabiex jilħqu l-għan ewlieni tagħhom, dak li joffru t-tagħlim meħtieġ lit-tfal. Is-Sur Ġużè D'Amato fassal il-pjanta ta' dan il-proġett kbir wara li ġiet akkwistata l-art magħrufa bħala tal-Fniek mingħand it-tabib Grech. L-ewwel ġebla ta' dan il-proġett tqiegħdet fit-8 ta' Mejju tal-1960 mill-Arċisqof Mikiel Gonzi. Maż-żmien kisbu wkoll art biswit sabiex jibnu grounds għall-istess skola. L-iskola attwali ġiet imbierka f'Settembru tal-1962 minn Patri Anġ Pizzuto, għalkemm il-bini tal-kunvent kien għadu ma tlestix. Is-sorijiet dew jużaw il-parti tisfel għat-talim tat-tfal li dik il-ħabta kienu bis-subien. Imbagħad mal il-proġett kollu tlesta, is-subien ġew trasferiti fil-kulleġġ tal-Mosta, fil-waqt li bniet bdew jattendu fl-iskola ġdida ta' Flair de Lee. Il-kulleġġ dan ir-raħal żgħir kompla jikber tant li ġiet mibnija kappella fi ħdanu u ġiet ikkonsagrata f'Mejju tal-1970 mill-istess Arċisqof Gonzi. Illum il-ġurnata din l-iskola għadha attiva u tilqa' fi ħdana madwar 745 student mill-livell primarju sa dak sekondarju.

ta' mara li hija idolu ta' ħafna minn dawn is-sorijiet. L-Elena mhix xi pop star, xi attriċi ta' Hollywood jew inkella xi plejer tal-futbol. Għax illum il-futbol ta' nisa tjib mhux ħażin, eh, ngħiduha kif inhi. Iżda din miħat ħlief il-fundatriċi tal-Ordni Agostinjana li hija swor Marija Teresa Spinelli. Din il-mara qaddisa Taljana eh, ma ferħitx tara aktar tfal u żgħażagħ jiġġerrew fit-toroq mingħajr l-ebda talent ta' xejn. Eh, da qed ngħidu fil-bidu tas-seklu 19, eh, meta l-iskola ma kienitx għal kulħadd, anzi kienet lussu ta' min jista' jħallas. Stinkat fuq l-istinkat u fl-aħħar fl-1821 irnexxira tiftaħ l-ewwel skola pubblika għal bniet ġewwa Frosinone fl-Italja. Eh, mbagħad eh, il-frott tagħha beda jidher eh, ġmielu ma' diversi nies. Tant li beda jkollha ħafna followers. Biex niftehmu kienet isa influencer, ħanajdu bil-lingwaġġ tal-lum. Tantu hekk li fl-1927 waqfet l-ewwel komunità reliġjuża tagħha bli semmoti jkun sorijiet Agostinjani servi ta' Ġesu u ta' Marija. Minn dan raħal ċkejken ta' Frosinone, il-qima u d-devozzjoni ta' dil-komunità beda jixteret madwar l-Italja kollha u anki wasal f'pajjiżna fl-1894. Diversi nħawi f'Malta fosthom anki fir-raħal ta' Furdulis. Allura kien biex xieraq li jitwaqqaf monument għad-unur tagħha, monument magħmul mill-bronz mill-artist Tony Ellul. U jiena Ħa nsellem il-memorja ta' dil-mara qaddisa u nsellem lilkom ukoll għax saralna l-ħin biex nwaqfu l-programm. Iżda qabel, ma ninsewx l-istessu tal-okkażjoni, eh? Mir-raħal ta' Fleur de Lee għal-raħal li jmiss.